Entaro waaziteeka omu disiturikiti, disiturikiti neesiisikara. Abantu baitu nibenda kuhuumurizibwa. Abanyadiini, abanyamaka, kandi hamwe n'ab'eby'obutegyeki bashabirwe okusaasirana, okwenda kubutuura entunguuka omuri Ntungamo n'eihanga ryoona okutwariza hamwe. Jimmy Tashobya orikumanywa nk'omugogoozi ori Assistant rdc ahabw'eishozi eryo akaja ari omu disiturikiti ya Ntungamo agambire ebi obwabaire naahayo obutumwa bwe obw'abasiramu barikujaguza ekyero ky'oku Ekitsiburukiraho ekya Eid al-Fitr nihasiimira Abasiraamu boona ahabw'emirimo mirungi ei barikukora. Na munonga Abasiraamu bangye aha ifaaha, ee, naanye banyesiriize nabanyeta Umaru. Niinyenda kubanza kubeebaza munonga emirimo ei mwena mukora nimuteekaho engaro. Arikuhayo obutumwa bwe, tashobya, ashabira abantu okukundana hamwe n'okusaasirana okugira ngu bakaagumizamu n'entunguuka y'eihanga. Kandi niinyenda kubeeyeka, kubagambira kurungi munonga. Ngu obu n'obwire bw'okusaasirana. N'obwire bw'okusaasirana, iwe nga okusaasira mugyenzi waawe enaku yaawe noofa nayo. Obu obwire nibwo tukuteekateeka kureeba amaka nigasaasirana, kureeba enganda nizisaasirana, kureeba ebi otaire gye nibasaasirana. kureeba twena twerekyerera entunguka. Ayongiire yasiima omukuru w'eihanga ow'ekitiinisa Purezidenti Yoweri Museveni ahabw'emirimo mirungi ei arikwongyera kukorera eihanga obutoosha akwataniise na Minisita w'eshonga z'obwa Purezidenti omukyara Milly Babalanda na munonga ahabw'okwikiriza enkora nungi y'ediini oteireho n'ahabw'okutaho enkora nungi y'okuha abantu esente za Parish Development Model ezirikwongyera kuyamba abantu okubiiha omu bworo na n'ebindi nyamwingi. Niinyenda kubanza kubasiima kubasiimira Minisita w'Enshonga z'Obwa Purezidenti ahabw'okwehayo, Minisita Milly Babalanda akahabura ba RDCs boona okuheereza amadiini ekitiinisa. Kwonka orunaku oru Purezidenti Museveni araabe atakiri omu ihanga omu, imwe mwena abatarikumuhagira muryarira ahakuba Purezidenti Museveni bambi ow'ekitiinisa Taata Museveni, ow'ekitiinisa His Excellency, Emirimo ei abatsize kukorera eihanga eri nimba mbyamire n'owangye mpura naashaasha. Mureke Purezidenti Museveni yatuha omuhira akaruuru twekungaanye tubaase kusharamu kurungi munonga twerekyerere entunguuka na munonga aha bantu baitu aba PDM. Ogu agumiizemu yaajumirira enkoresa mbi y'esente za Parish Development Model kandi yaashaba abantu okuzikozesa kurungi bakeetunguura ngu ahabw'okuba esente ezo nizo kwija kugarurayo. Akasente ka PDM omu kisiibo omu mutakaaza kukabagamu ebisoro? Aa. Akasente ka PDM, Mutakaazi akakashoromu abandi bakazi omu kisiibo omu ahakuba akasente ako nikeetengwa kandi ab'okukitureeba aha nimwija kukareeta. Nimwakuza okubaba baihabaihe, omuntu ati noomanya ati ati iwe mpa emitwaro etaano ninza kukusaasira takwija kukusaasira. Nooja kureeka ngu omu muringo gwona akasente ako baakareeta. So, Tirikwenda ngu ekiro nka Idi nk'egi abantu sente bazishiishe, bazishiishe n'obu waaba otaine mbuzi baaga enkoko nakyo n'ekisoro, waaba otaine nkoko rya ebihimba ezi neeyahwayo. Omu butumwa bwe, Jimmy naayongyera ajumirire abakozi ba gavumenti abarikukora kubi emirimo ei baine omu gavumenti, ahu arikugira ngu abaine emirimo egyo bamanya ngu nibabaasa kubingwa aha mirimo egyo. Gyo ngu ahabw'okuba hariho abatagiine. Harimu nk'amashomero agareetsire obuyaaye ga gavumenti, Purezidenti Museveni na State House nibaija kubagambira kurungi munonga, n'ekindi tikirikushwazana munonga twaba turi omu disiturikiti.

Namwe ndinkwenda kubashereka egyo warning y'abantu ba Kafunjo ahabw'okuba abantu ba Kafunjo omu muringo goona nimuteekwa kureebeka ngu mwayongyera omu maani. Kyanyabukanga Primary School, DHO nkugambiire, Kawu naamuteerera, Inspector of Schools naamuteerera, egyo emishomeshereze egyo titwine kugiikiriza. kusiga ba kusi- nambone by the way nam- namaze kugambira na polisi baza kukora statement with immediate effect tibaguma nibemerera bagasiga ishomero bakarinagaho abana bakabanagaho bakwata abana bakagenda no no no ebyo nibyo mugogozi bakuntura imwe nimuteeka okureka ngu mu- aba- ishomero eryo kya Nyabu- kya nyabukanga primary school Because haine abantu abakuru abari omu gavumenti ab'okugira ngu yes ahabwa eki yaagambye eishomero eryo omu mashomero goona harimu staff ab'okunagaho abaana bakagyenda. Ngiireyo naabireeba ahakuba nigwo mugasho gwangye gu nyine kuba nimba ninkora omu disiturikiti. Ebiro ikumi na mwenda n'omushango naamazire kubiiguraho. Ninza kubateeka omu kooti. Haza minisita w'enshonga zo, minisita wa education orugeyo tukwatanise tubatuntumure batahe. Ahakuba twine abaana bashomire kandi abashomire gye kurungi munonga tibaine na bagyendezaho baashaba n'emirimo y'obushomesa yaabarema. Abagiine nibaginaga kwaya. Ku yaakuba ari omwana waawe okahurira ngu waamuteeka omu ishomero. Nasiiba naaza na bashomesa tibariyo, okahurira ota? So ebintu ebikunshaasha nibishaasha n'abandi. Therefore with immediate effect ninyenshaba ministry of education tukwatagane district yoona haaba hatabaireho action eyakorwa, Eki ninkigamba nkaheebwa obushoboorozi abantu abo abantu abo babingwe omu gavumenti with immediate effect with immediate effect. Naagira ngu bo nk'abeebembezi bariho kuhabura abakozi ba gavumenti okukora kurungi emirimo yaabo kugira ngu abantu boona bahikweho obuheereza burungi. Nyowe nka Assistant rdc omurimo gwangye ogu nyine kuba nimba ninkora omu disiturikiti n'okureeba ngu naayamba mukama wangye rdc, fuu.